मत्ती मारल छलै हमरा बापके मत्ती मारने छलै जे पैसा गिनबेबे करबू दहेज लेबे करबू पचासे हजार पचासे हजार नौकर बनेने हमरा अपना घर पर करती तो हमर नामो जस चली देखियौ गलती छोट रहै बड़ रहै एकटा रहै चाहे चारि टा रहै। की गलती तऽ गलतिए होइ छै ने हाँ तोरा लिए तो सब गलतिए नजर एतौ की करबै करू जेहन कर्म करबै तेहने ने फल भेटत यही हाँ। तो लोग दहेजो ले है चाहे बिहाव शादी करे ना तो अपना ससुराल में रहे आ तू नहिरा में आन के हमरा रख ले चाहे हमरा ससुराल में तू रख ले चाहे जली देखिए, हमरा लाज होई है ई भेलै कि गांव भर के समय। लोग की कहते ई भेलै समय के फेरा हाँ समय के फेरा समय के फेरा भेलै हमरा हम समझ में- अहाँ ओतऽ रहिती तोर अहाँके माय बाप के चाल छलू कि को- कोनो बहन एना ना दहेज मंगबे बे मुंह से बोलबे बे दऽ देते तऽ नौकर बना देबी नौकर बना के रख देबी यह सब- बाते छलू सब किछु बुझते छी तऽ एते भाय भाय करना जरूरी है एतबे भाय भाय करके रहे तऽ माय बाप के समझे नहीं रहती ओहि दिन कि पाई नहीं लही हाँ समझलिए बड़ समझावे छले कि हम एको गो रुपया नहीं लाए हम आदर्श बियाह करब देखिए। खाली लड़की सुंदर होके चाहिए अहाँ अपना माय बाप के कहना मानलिए तऽ हमहूँ अखन अपना नैहरा में छी तऽ माय बाप के कहना मानबे कि नहीं मानबे कहू तऽ तू ने मानबी आँय आ हमरा जे बसमे केने छी हमरा मनबाबै छी जे जे तोहर बाप कह जे जे तू कह छै से से करे पड़े ये तो अहाँ के बाप मतारी जे कहलक से हमर माय बाप कहलकै कि नहीं कहलकै हाँ देलक ना तखन हमर माय बाप जे हमरा कहै छै से हम करबेबै ना अहाँ से जल्दी हाँ, कर करवा करवा यही हमरो दिन एते बुझली हमरो दिन एते पहले हम दोसर तो दोसर बियाह करबै हाँ एगो में तो ई हा आ दोसर बियाह करब तो? आय तो बुझते छी ले अरे सच हां तू खेबा फिर बाद हमरा मारबे लियो ना लियो ना खियो कौन तो खा बुझे छलियो मगिया तू एनाते करबी गे तू तो हमरा कुत्ता समझ लेला बुझली कुत्ता समझ नै छै देखियो बुझली दोसर के पाई लिए वाला जे होय छै ना लेती के कुत्ता नहीं बानरो रहे छै

जे हमर बाप लेलको रुपैआ तऽ हमरा बाप से ने करबै तऽ आइ ये तो बाप के अहाँ समझा सकै छलियै ना दूध पि- दूध पिलाई लऽ के घूमैत तऽ नहि अहाँ सियान रहियै की समझा सकैत रहियै कि बाबू नहि लहू पाइ तखन सब कथी कचियो तू अपन बेटा दै छहो तऽ ओहो अपन बेटी दै छहो तेना समझे बड समझलियै बड समझलियै तऽ नहि मानलक तऽ अहाँ भोगू एके बेर ना कहली जे अहाँ के माय बाप अहाँ के कहलक से कैली लिया ला कहलक ता लो ले लिए हमर माय बाप आप तोरा गाँव के इएह रूल हो हाँ? ई सब अपन अपन जमाए के घर पर रखे आ ख- खाना रूल बनावे। नहीं छै ताहि दुआरे ई रूल लगलिए या कि आब ई देखला से ना जे दहेज लिए वाला होता है से सब पहिने सोच लेते हाँ तोरा तोरा ई कहे से दहेज बंद भ कि जेतै बेटा पर पाई जे लऽ रहल छी है तऽ ई ई हादसा सबके साथ भऽ सकै छै सबके बेटा के साथ भऽ सकै छै की अच्छा करही के या तऽ क्या भाई भाई कहने छी नीक जगह जल्दी जल्दी करू ना हैं? जी, हमरो तोरा बेटा घर के द्वार कियो- होतै कि बहार नहीं? के छी हाँ तऽ सोची तोरा बेटा के जे कोई बना के रखतो बंदी आ कहतो काम करू काम करू तऽ चलक तू केते बड़का बात अहाँ कहलियै एते सोच अहाँ के यऽ आइए हमरा जे बाल बच्चा होते त अहाँ के बुझाई एते बड़का हम बेवकूफ छिए जे हम दहेज ल लेबै हां हां सब है जे भाई को नहीं लेबे बुझली सोझे कहबै कि खूब ज्ञानगर सुन सुंदर लुरगर ढंगर हमरा बेटी द दिया आ हमर बेटा ल जा जिंदगी मन दिल नहीं मिले हो बुझली हां तोरा से जे बिहा गेलो जेना हमरा हमर बहु छेबे ले छै तेना करे छै जेना हमरा मैच है ई कर ऊ कर अहाँके जे सोचैके यऽ से सोचू लेकिन जेहन कैली तेहन अहाँके भोगऽ पड़त भोगऽ पड़तै भोगबे तऽ करै छी बुझली आइ तऽ रोटी बेर बाहर छै काल्हि कहे ब्लाउज साया खींच दिया ना खींच दिया ना नहि खींचै छियै नहि खींचै छियै हँ घर अङ्गना बाहरके जल्दी करू ने गैस पोछ लेबै तनिका कपड़ा भिजा कऽ सब किछु कहऽ पड़ै छै बाप रे बाप अपने से किछु नहि करै छै जब बुझै छी कि घर भरके काज एकरा करही के पड़तै आ करही के छी तऽ पु- कोहा के भरोसे किया रहै छी अहाँ पहिने किया निकलै छी नहीं नहीं हम भोरे उठिया कुत्ता जगह एना एना करत रहियो कहाँ गेले बर्तन कहाँ गेले कब ही तभिए न करबो कि हम केना बुझियो कोन काम कतऽ करे तहन के अहाँ बुझै छी कि सब दिन हमरे करऽ के छी तऽ कोहा के भरोसे नहीं रहू चार बजे भोरे उठू हम भले आठ बजे नौ बजे उठै छी सुत के लेकिन कहै छी जे अहाँ तऽ चारि बजे भोरमे उठल करू सब काज केने रहू अते जे माय बेटा बेटी या बाप प्रेशर देबी ना बिछौना पर हमरा बैठ जाओ हम बुझली लैत रही हाथ से बिछौना पर केना चाय पहुंचा दै छी अहाँ लेकिन उहे कहीं देर लेट कर दै छी 7 बजे पहुंचाबै छी हमरा 4 बजे चाय नहीं तोरा 12 बजे रात में बना के दो बुझली कोनो बात नहीं छी वहो चलते एक बार 12 बजे चुपचाप खो ना चुपचाप खो ना हमरा माथा खराब करे छै रोटी नहीं घटाई छै परोठा कर दिया ना परोठा कर कते मोट मोट रोटी बनबै छी अपने जकाँ मोटका मोट ए हमरा जे नहि होतो तेने बनेबू खाली खाली रोटी में एकेटा फर्क छी एका जकाँ हम बाप काटि दै छी। जिंदगी में कहियो बनेने नहीं बनेने नहीं से बनबे पर है चलू ना अपने गांव में रहब वहाँ कुछ दिन रहब बढ़िया से खाए पियब रे, उदाहरण- हमरा की पता ओ कि तऽ हमर हियाँ- बाबू कहने रहै, ओ हमर चाल छलै चाल

ई कांच कांच रोटी किया बने छो गे काली पराठा बनावला त देखू ना रोटी बना बना के दैया हमरा अयो कनी रहम करू ना रहम करू ना हमरा सब पर बुझलिए रहम हैं? रहम कऽ दो यो कथी के रहम आब एहिठाम रहम तऽ हम नहि है एहि दुआरे जे अहाँ हमर किनुआ जमाय छी त हाँ एकटा होइ छै भगौआ जमाए एकटा होइ छै हाथ पकड़ौआ जमाए अहाँ छी किनुआ जमाए बुझलियै ने तैं हमरा अथी बने छी धोबी के कुत्ता हँ। नै रोटी बना लिअ बुझलियै आ छिट्टामे गोबर छै थैरमे राखल ओकरा उठा कऽ खेतमे जा कऽ फेंक देबै आ ओम्हरसँ घूमब ने तऽ बिदेश्वर भैया छै ने बिदेश्वर भैयाके अङ्गनामे टाट लागि रहल छै तऽ कनि एक रत्ती टाट पकड़ा कऽ लगा तगा देबै बुझलियै ने नौकर बुझै छै मतलब जे अपनो काम करबा आ सबके काम बा। तो कनि आ अथी कहिया करू देबै ने तऽ आइ। की नौकर कहिया देबै देखी यौ तऽ नौकरे बुझि कऽ अनलहुँ ने अहाँके देखियौ कोनो वस्तु जे खरीद लै छै आदमी पाइ दऽ कऽ हँ तऽ ओकरा से जे मन भेल से कर लेला आ तहूमे की मुँह मागल दाम दऽ कऽ हँ जे खरीदऽवला कहै छै कि नहि हे हँ पचासे हजार लऽ लिअ ने ओ कहै छै नहि एक लाखसँ कम नहि देब बेचारा गिर गिराइत रहै छै कानैत रहै छै हाथ जोड़ै छै बुझलियै जे कुछ केलक हमर माय बाप ओ हमरा माफ करू हमरा जाय दिअ। हमरा जाय दिअ हमरा हम रहि नहि सकै छी यहाँ यहाँ हम रहि नहि सकै छी। अहिना हमहूँ गिर गिरायल छलियै उठू उठू अहिना हमहूँ गिर पैर पकड़ि लेने छलियै ना ई समय के अते हम पाइ नहि दऽ सकै छी हमर सौदा हमरा एक बाप से नंबर। ने जे करबे के इच्छा से करैती है अहाँ ने बाप से लैतियै अहूँ के ने हम कहने छलहुँ हँ तऽ ओहि बाप समय रे। तऽ बड़ा मोन लागल कहतिए ना जे बाबू नहीं लहो है रुपैया है रुपैया यौ रुपैया एहिठाम रहि जाइ छै बुझलियै ने सभटा कमेलहा आदमीके शरीर जरि कऽ ऊपर जाइ छै वह ना मतलब यह है कि हम सब दिन यह करबे हाँ। यह टा करबे ये पड़ो दोसर कोनो काज नहीं खाओ खाओ बना दे छी हां बना बड़का बड़का बना दे छी जहिया जरा खरा के बना खाइत रहे जहिया आ के बाप आबि के हमरा पैर पर आ हमरा बेटी के पैर पर गिर के माफी मांग लेत ना तहिया हम रुपया माफ कर तहियासँ बुझक जमाय छी अहाँ आयब हमर कनिया हाँ छप्पन प्रकार के भोग बना लेकिन हम अपना पैर पर जाबे अहाँके बाप के नहीं गिरायब ताबे अहाँके यह कर पड़त करू यह करू जल्दी से बना लिया आ गोबर जाकर फेंकू हाँ आ ओकरा एहिठाम जाकर टाट लगा दियौ